Life is easy peasy aina kufa vanowa izi chisi ndakazvifunga ndobuda musodzi soshuwa life inina ikandipinza busy chandaingoda kuvhura madoors but every time i tried the doors were closed ndichisimbisa ndichiti zvimwe ndava kuri kuiteko munomu hanti basa rakunoshandirwa panzira ukutsvage munomu asina neko dzandinekanyeka andina ona chimira mzaya narudzikuitika mukatumuka eh. dzemari yaya andina yefodya yaya titenge garisi
ya mari amunayo ishoma kuyo ko tikambotirai kandege then tikabata ndakatomboitwa mari nekandege ari kuti amba majera mabhizi akaseko
iyo pane ndakamboona yembwa yaine hauwine aka kari kutorera one amount ah.
iye shamwana akatoitwa varumwe zuva Ah, saka tikatozotu
tokonda kutotenga riri benzi ya totenga riri benzi haa ah, mari inotiunza maproblems aiwa kunei mainipi kumuri kutsvaira tsvaira mumba mune vanhu zvakatanga rini
asi vatomboyewo kitchen amini zvanga chidiscusa neni zukuru vangu Wangotiratidza kuti wadonitenga chikafu here kana kuti wangoratidza kuti asi meno rega itingomirira chiregedzei zvekutsvaira mba mune vanhu sakule kadhira kakaisa toita kuti ndikuchune musina mari zvemane mari handitopedza ndatadzoza siu ngokudikira netumari mari ndakadhika waita izvezvi ndakatenga tv
Iwe. Sakati pachina takasimba honge kapo uzaiti nene ne honge dzakaku dzakafuta dzedzo boss tudzo vachine mari ka. Ko skana ngo ite vasuke ma plate. Todzoka ne nyama ka.
iko kumuzi ndakaita sleepover ndaitogayotipa manhuwi wokufa asi wozondiudzirawo tete kuti ndichaona ndingaite
chikoro makangogare pavo isusu vamwe tatine nzara ungotanzee tikabika mfuora kana echena kana musimuika atanzee tikabika nhai mwanangu mandingo imini zvemunhu anoita basa rekungopuwa matatambura echinai kudai kuti ndindombozvida baba uko wabuda pana pakare kare wachitwa kunotsvaga chikafu izvozvo handi zive kana nekwavachiri izvezvi kuri kunaya hameno kana nekwavara handizive ndoitawo sei inotengwa nemunhu wechirimo kana muti wechinhu anoziva nezvinhu zvemumba chii chaanoziva ikozve pamwe abvina chikanesa bvina chanoziva vanonouya akatakurira zvinhu zvatisingatozi muno zvakaexpire
tozonzi tinotaurisa ipapa naiwo zonzi nemuromo imaizanaikopiwa mara ichomoenda nezi
Roraswa dhinga rimbodzokere Hello, uri kundinzwa here Ana tezvara vachiriko here Kunodzinza here setiri kuridza mere Mari yerora yananga ndinayo ka Ndaidyiwa kusports betting Mwana radza kwa that shit Namba uku dzachi ndege chako chinotidyisa mari Torisona nani zvataita mani ah, Mune mamhepo sekuru Takudze iri ite cash out pata wina uyu 15,000 pata Mukati ingatiwedzere Andati wina ise nada kuti tirambe tichiwina ah.

ndikafa nebp ndikutaura ndikumuka chipoke chini chinogara ndichiwina every time ndogara chiwina every time ndogara chiwina kungorowa suppose about it cash out baby suppose about it nini ndine mhepo ah ndine mhepo zuva nezuva rine zvaro ranhasi rine mufaro nguva nenguva tinodaro pasi dandaro zuva nezuva rine zvaro
vatoda kutumira maruva Haa ndingoda mangingo nango tumwana muchembere pane mari anatumwa ndanzi ngonotumire kukweshi kuna gogo musha. Haa mangingo haapo mfana. Akiwa. Ndiwe rakatokiwa. Anoenda kudaiso ndega. Kuti uende wega. Chitizira mari zvaunoita unouya mangwana makuseni. Then tokupa boss pakakiwa tine chikwama chiri mukati. Hey. Nezvatira kutenga. Manje izvi depression iri kuti mari yange siri yangu. Awe unototi ndasvika agenda abuda.

handiti tane mari here andi 40 dollars tabuda mumba nemari
mari rasika mari rasika andi maripolememika aiwa oh. vakachitike nyaya andisukanzi samuda mundipatiye nemari anditopinda mumberi Eh, ndipe 30 amukapa. Ati sopina umbe. Eh, ndipe 30. Ukadali wondo ndiza manuko kanganisa manje. Chindi pe 20.
kana asi tine mufaro nguva nenguva tinoda tori bond a pasida ndaro takabva kumarara kuti asi kueshi takasvika tichipfuma nekeshi muresi tiri fresh chakuchiafaiti panzi mani zvobva zvaita kuti ndapira mudhara ngachibuda buda Wamwe tinosimudzira mhepo zii. Aiwa kani. Ndoke matari ka musikaziye.
Muzasi tinosimudzira mhepo zii. Kuzi zvobva zvaita kunge tisina zvataita. Ndikati ndikashafa ita apo toita kunge tine zvataita. Yo, kamwe katimu kanodyiwa 10 new. Siu the deal. I kill for real. Shuwa kanodyiwa kunge meal. Munorwadziwa kind of pain you feel. Zvikoni zvikoni ngirozi aiurewe nereview.

Musakuziwa ndi munhu mukuru mamuri mesa masaku iko zvino kwabikwa sadza risina muriwo. Pamusoro mbe. Kiara. Eh shandi. Muri vakadzi vangu mese. Amutaure pandotaura mukuzvinzwa. Musala kuti pana ava munodzokera kumusha uko. Zvinomushamisira kugara. Eh eh eh eh.
kumba kwedu kwakave nani kuto nechikafu aiwa hazvinetsi imani matizonzwa chikafu chiri kokichenaka tichidedza garden boy nemusikana wabasa wave nechikafu tione izvo zvipango matenga zviupfu zvega shuga inodiwa salt inodiwa mafuta anodiwa
aiwa handiti makaneta here mambobva kwesoko makatakura kumagrosa kwesoko
ndomhanya mbuya ai wagara ako pasi ndinovashevedza vanotakura
maswera dere semusipo imbozorora igara iyi pasi rega iti mudetse mainini rasta ah, mbuya mukutoona zimba rekomatete munanenzara tatopfura vararawo Ndotanga kuti vauye ka vatakure zvinhu zvamati masiya kukitchen ani mati masiya zvinhu mukitchen. Makutoshupa kuti atozororo zvodarika kana kuti varara kuwaridza magumbeza avo. Aiwa ndoda kuti vauye. Akuri ngatitore magumbezi tinorara.
Tore magumbezi munorara kupa vanhu vakamira pa vane nguva vamire pa. Ah vazviraramira pa. Kwemuri kuvharirei kumesa? Vanomwa kuramyari. Ameno hanzi kune zvinhu zvasiwa kukitchen uko kwende munotakura grocery riko kwemena romuyemisa apa toda kuona kuti vatenge. Pane 40 dollars yeye. Eh, pane mari. 40 dollars yeye. Iri kuti vatenge. Saka zvikuru chikafu chacho munotenga. Tatitomhanya makuseni. Kune mene ndiri kune chikafu. Mashopa ngafa. Sorry, motinokuwa naMwari nhayo yedu yetinhu takatadzei.

Maiona kupi imi? Havana kuya nechikafu. Havana mfana yatoyo pagedha apa apa padho apa. Anga achida mfana murungu panapa. Ndova vatorera mari. Zvakaoma zvepano pamusha. Ndino nhasi makuseni futi.